Ну нишләтим соң, ә? Нишләтим? Мин бит чын авыл егете. Мин хәтта менә тирләсәм дә миннән авылдагы силос исе килә башлый. Күбрәк йөрсәм бөтенләй тирес исе килә. Ну дисәләр, нишләтим соң, ә? Бөек сәнгать турында шаяртыйммы? Мин бит Илназ Гариповның концертын гына күргәнем бар. Шуңа күрә инде менә авыл темасына кайтып калабыз. Авыл дигәннән, әби белән бабай минем авылда Аллага шөкер матур гына яшәп ята. Аларның көн дә уйный торган уеннары бар. Качыш. Иртәнге якта әби бабайдан сәмәйне яшереп куя. Бабай көне буе эзли. Но бабай тапса, әби мескенкәй үзе качырга мәҗбүр була. Бабай айныгынчы. Бабай әйтергә ярата инде миңа, улым, ял итергә картайгач та өлгерерсең, ди. Килешәм, килешәм, ләкин картларның ялы бит минекеннән аерыла. Бабай да сала минем, бабай да эчә, ләкин ул эчкәч бит төнге күбәләкләргә шалтырата башламый. Аның күбәләкләре максимум менә шкафтагы кия күбәләкләре. Аның шапкасын кимерә торган. Авылның романтикасы дигәндә ул дуслар э, салырга яратучы ирләр. Алар өйдән өйгә йөри, аларның кесәләрендә һәрвакыт рюмка һәм бер конфет кисәге. Алар менә шул конфет кисәге белән Байкал күлен эчеп бетерергә мөмкиннәр. Безнең авылда сәмәй сатучы Сания апа үзенә Мерседес сатып алды. Ә сез алкашларның акчалары юк дисез. Менә бит. Тырышкан кеше таба ул һәрвакытта. Кстати, сез беләсезме, авылның бит үзенең криптовалютасы бар.

Мәйне майнит итәләр. Беләсезме, Россиядә бит криптовалютаны бетерергә телиләр, шуңа күрә э, сәмәй коинны салкын кошелькларга чыгаралар. Аннан бит аны алып булмый, шуңа күрә сәмәй коинны базларга тутырып куялар. Авылда әгәр дә син обедтан соң уянсаң, сиңа Аватар фильмындагы төп герой Джейкка караган кебек карыйлар. Чужой! Син безнеке түгел! Син безнең племядан түгел! Синең белән хәтта эт тә исәнләшми башлый. Ә беләсезме, авылның романтикасы ул нәрсә? Көтү. Әйе, ә сез менә гомер буе көтү көткән көтүчене күргәнегез бармы? Ул бит йомырканы күз белән генә әрчи ала. Ул көтүдән дуслар өйгә куян күчтәнәче алып кайта. Юк, теге калдык пыстык ашамыклар түгел, аңа ул күчтәнәче чыннан да куян алып килеп бирә. Һәм дуслар аның э, сәгате юк вакыт карарга. Ул кояштан белә вакытны. Ну ничек белә? Кыздыра башлады, димәк, кайтып җыкларга кирәк. Һәм кайтып китә. Ә без яшьләр калабыз. Сизгәнегез бармы? Менә э, көтүдә вакыт үтми. Син инде тормышыңны башыннан алып ахырына хәтле уйлап чыктың, ялгышларыңны аңладың. 5 минут вакыт үткән. Ә дуслар, менә шундый уйга килдем. Ә гомер буе көтү көткән көтүче. Ул инде үзен бу дөньяда 10 мең ел яши дип уйлыйдыр, шулай бит. Һәм иң шатлыклы вакыт көтүдә ул э, сыерларны авылга алып кайтканда. Син сыерларны туктата-туктата алып кайтасың. Һәм авылга 50 метр калгач җибәрәсең. Һәм күз алдына китерәсең, как будто син император, а бу синең армияң авылны яуларга җигерде. Сыерларың җилемнәре бер яктан икенче якка шалт, шалт, сөт сиптирә пулемет аткан кебек пеу пеу пеу ура монда тузан сыерлар у һәм мунча син инде мунчада утырасың дуслар беләсезме мин чын авыл егете Авылны яратам һәм авыл турында әле бик күп тапкыр шаяртачак монда. Дмитрий Баранов булды, рәхмәт! Һәм инде каршы алыгыз киләсе стендап комикны Динар Саляхов.
Бөтен мөхтәрәм милләттәшләр, татарлар исәнме? Менә дуслар, һәрбер татарда кушамат булырга тиеш. Кушамат. Сине исемең белән танымасалар да, кушаматың белән по-любому таныйлар. Дуслар, менә кемнең кушаматы бар? Кул чабыгыз әле. Кул чабыгыз. Ага. Менә кем чапмады инде, сезнең имештер кушаматыгыз юк. Сез авылга кайтыгыз. Анда по-любому туганнарыгызныкымы, әби-бабайларыгызныкы по-любому бар. Дуслар, менә һәр районда, һәр авылда по-любому бер чапай дигән кушаматлы кеше бар. Менә алар бер-берсенә нәрсә беләндер ошаганнар. Мыйгы беләнме, чәче беләнме, анькасы белән, петькасы беләнме, в общем, нәрсә берсе белән төгәл әйтеп булмый, но ошаганнар. А, точно. Исеме белән Рафаэль. Ха, дуслар, сезнең һәрбер танышларыгыз Рафаэль Чапайга әйләнде. Фаяз үрдәк бар. Сез күз алдыңызга китерәсез сразу ул күп җуына. Юк, хәзер сөйләп китәм. Фаяз үрдәк менә аның бик күп үрдәкләр асрый. Яме? Һәм кич клубтан соң өйгә кайтканда, шыпырт кына әби бабайларны уятмасын ишек кергәндә, по-любому бер үрдәк. Бак! И бөтен үрдәкләрне бак, бак, бак, бак, бак уятып име? Шау-шу күтәрәләр. Ну бу шау-шудан әби бабай гына түгел, бөтен авыл уяна. Шулай ук бар Рәмис кычыткан. Аны һәрбер балачага таяк белән кыйнап чыкты. Айгуль Юпитер 5. Багы 5 литрлы. Ну, Подсоссыз эшләми. Кибит кенә кабызырга кирәк. Һәм май күп ашый. Май күп ашаганда төтенли башлый. Эй, нәрсә әйтсәң дә, Әлфинә Минскига җитми инде. Әлфинә ул безгә Белоруссиядән күчеп кайтты. Аз ашый, күп эшли. Менә дигән авыл өчен аппарат. ПТС-касында бер генә хуҗа. Җәмәгать, Әлфис кыңгырау бар. Әлфис кыңгырау. Әлфис кыңгырау белән һәр, һәр җәйне выпускниклар белән салып йөри. Соң, әлбәттә, ул бит мәктәп директоры. Дамир СМСка. Алда, яме? Дамир СМСка. Дамир менә һәр өйгә кереп, һава торышы торышы турында сөйли башлый. Аннар ул эшкә урнашты. МЧСка. Ул һава торышы турында һаман сөйли. СМСкалар аша. Дуслар, кушамат бит ул менә кушаматның яхшысы да күңелгә ятмый торганы да була. Менә кушаматны машина номеры кебек тараталар. Мәсәлән, син иртәрәк килдең, име? Син үзеңә яхшы трисимерки, ВТМ алдың. Ә мин соңга калып бардым. Миңа калган иде сасы кәҗә тәкәсе генә. Ну, мин әйтәм, абый, Мин әйтәм, моның сосысын, тәкәсен алып куеп, кәҗәсен генә алыйм. Ты что? Нәрсә сөйлисең? А сосысын, тәкәсен куя куябыз. Булар бит комплект белән бара. Мин әйтәм, ну абый, бар, бар, сосы кәҗә тәкәсе ди миңа. Кадерле дуслар, бая теге кул чапмаган, кушаматсыз дусларым. Әле соң түгел, үзегезгә менә дигән кушамат табыгыз. Әгәр дә тапмасагыз, мин сезгә кушамат табам. Рәхмәт, сасы кәҗә тәкәләре! Киләсе комик Инакенти! Дип кушамат бирәсем килә. Ну, Алай түгел. Геннадий Акатьев. Каршы алыгыз, дуслар. Рәхмәт. Рәхмәт.
Беләсезме, дөньяда бар кызлар да жгучий крашен турында хыялланалар. Менә ник алай түгел микән тормышта? Мин үзем крашен Аңламыйм, ник так кызларга итальянецлар ныграк ошый? Ник менә жгучий итальянец, ул менә чын ир-ат, самец дип яңгырый. А жгучий крәшен сарайны яндырган адәм кебек ишетелә. Бер кыз сорый икән миннән, Гена, ә син каян татар телен беләсең? Мин әйтәм, соң мин татар бит. Чынлапмы ди? Мин әйтәм, вот те крест. Минем беренче кызым туса, мин аңа Феодосий дип исем бирәсем килә. Тик менә мин Крәшен авылыннан. Ә Крәшен авылында Феодосийны Пидуш дип йөртәләр. Тыңлап кына карагыз. Пидуш.

Ник менә Ксения үкшей, Прокопий күпей, Арсентий эршәнтәй, ә менә Федор өчен бигрәк тә кызганыч. Белмәсәгез, интернеттан карарсыз. Безнең авылда әле Артемий исемле бер егет бар. Артемий. Керәшенчә үртәмей. Тик без үртәмине үртәми дип үртәмибез, үртәмине үртәми дип ничек үртәргә була? Аның исеме бит үртәми. Үртәмисәң дә үртәми, үртәсәң дә үртәми. Ә үртәми үзе беркем дә үртәми, шуңа күрә беркем дә үртәми. Минем әнием мусульман татары, һәм аның ягыннан племянниклар миңа Гена абый дип дәшәләр. Гена абый. Гена дәдәй дә түгел, Гена абый. Колакны кисә прямо, Гена абый. Дустым әйтә, Гена абый нормально әле ул. Менә минем апа испанецка кияүгә чыккан. Менә булды сиңа Хулио Родригес җизнәй. Хатыныма бер көнне әйтәм, «Э, кара әле, пешер әле миңа теге тәмле әйберне гәрәчи штучка. Ә минем хатыным урыс, ул минем татар теленнән шул гәрәчи штучканы гына аңлады. Никтер душка кереп чыкты, халат киде. Әйтәм, пельмен кая горячая штучка? Урыс катын уңайлы инде ул. Бер көнне дуслар янына чыгарга җыенам. Хатын әйтә, Гена, только помни, русский значит трезвый. Әйтәм, ярар, сау бул, батырым. Күптән түгел, э, туган авылыма хатын унап кайттым. Аның керәшеннәрне бер дә күргәне юк. Утырабыз икән менә мин Гена, әтием Сергей, Гриша дәдәй, Виталий абый. Һәм исәнмесез, саумысыз дип Иван дәдәй килеп керә. Ну, яшәр инде алар. Хатыным шыпырт кына, а почему дядя Иван по-татарски говорит? Мен айтам, а Сергей, Виталий, Гриша тебя вообще не смущают, да? Иван, крәшеннәр өчен әле ул гади исем. Син үзеңне ничек крәшендә, крәшенчә булганын белмисең әле. Нә булыр сиңа сюрприз.

Ләкин шул җин, җин пәриләргә мин ышанмыйм бөтенләй. Һәм э, яратмыйм шул гороскопларны, зодиакларны, туры килүен. Әле күбесенчә ошамый хатын кызларның шунага кагылганын. Ул бит ну, хатын кызларда ике якка да эшли, әйме? Менә гаиләдә бөтен нәрсә дә яхшы булса, хатын-кызлар гороскоплар ышанышы гороскопларда инде. Әзрәк кенә тавыш чыкса гаиләдә, әзрәк кенә төбендә генә чыкса. Хатын-кызлар нәрсә диләр? Менә гороскоплар әйттеләр. Без туры килмибез. Ә 10 ел бергә ипотека, үш кредит, ике бала туры китермей. Зодиаклар китерә. Бер вакыт э, туңдырма ашап утырам. Һәм ялгышып, чәй урынына сыра белән эчеп җибәрдем. Менә ул Орыслан сыман, үлчәү очраган сыман. Туры килделәр максимально. Рәхмәт. Әйе, ә, бөтенегезнең бит э, эш юктан аптыраганы бар, әйме? Эш юктан. Һәм аптыраганда әллә нинди юк бар нәрсә белән шөгырләнәбез. Һәм шул юк-бар белән шөгыльләгәндә без бу әйттереп уйлап куябыз. Әмма ә менә бу юк-бар нәрсә минем ошаган бит. Мин бу юк-барны яратам. Һәм шул юк-барга өйләнәсең. Мин өйләндем. Һәм шуның өчен мин яңа юк-бар үземә уйлап чыгардым. Мин теге миллионлы кешеле э, Instagram төркеменә керәм дә, берәр пост астына җәмәгать, Мин эш юктан аптырыйм, берәр начар сүзләр минем директка языгыз әле. Анда нинди генә хат юк. Кызы кәкәмәт хатлар, үпкәләтә торган хатлар. Ләкин мин бөтенсен җыям да банга җибәрәм. Мин аны вакцинация дип атыйм. Превентивные меры. Мин уйларымнан чыгармыйм, бер ике елдан соң мин дөнья йолдызы булам. Һәм начар кешеләр минем Инстаграмга кереп, директка начар сүзләр язасалары килсә, ә миндә антитела. Алар банда. Булды. Мин өч ел психологка йөрим. Ә? Баштан сөйләгән әйберләр икенче уйный башлады, ә? Әйе, менә мин сезгә психологка йөргәнемне җиңел әйтә алам. Менә кешеләргә җиңел әйтә алам. Менә туганнарга килеп, мин психологка йөрим дип әйтә алмыйм. Куркыныч. Милләтне саткан сыман. Менә э, бер вакыт әти белән утырабыз да, мин әйтә, әти, минем депрессия, ул әйтә, нәрсә, мулла чакырып эшкертергәме әллә сине ди. Мин әйтәм, юк, минем эчемдә бөтен күңелдә бөтен нәрсә ватылып бетте. Бу Запой алдыннанмы, запор ахырынанмы? Әйтәм, запой шуның аркасында, өченче көн эчеп утырабыз, ди. Улай иттереп әти утырды да, утырды да уйлап, әйдә, мулланы чакырып эшкерт итеп утырсын. Әйе. Туганнар, тата туганнары янында, минемчә, җиңелерәк гей булуыңны әйтергә. Менә нәрсә сиңа туганнарың әйтә. Улым, Урысны гына алып кайтма инде. Эра, рәхмәт, Булатмар. Әзер җәмәгать. Учабыз әле. Киләсе комик. Владислав Шунский.
Сәлам, дуслар! Минем исемем Владислав, мин рус егете, ләкин мин татар телендә сөйләшәм. Нәрсә исән, юк мин пешелмәгән. Менә беләсезме, ни өчен татар рэперлары татарлар арасында популяр түгел? Чөнки рэперлар авыр тормыш турында җырлыйлар. Ничек итеп алар урамда яшәгәннәр, ничек итеп анда гэнгсы турында, ничек алар наркотиклар саттылар. Ә татарларда тормыш рәхәт. Нәрсә турында татар рэперлары җырларга тиеш? Ничек авылга кайтып егерме сотка бәрәңге алырга туры килде? Ничек итеп сыер астыннан тирес түктеләр? Яки бу җыр шул кешеләргә багышлана, кем прохавал бәлеш самого низа? Авыр тормыш турында Салават абый җырлап бетерде инде. 18 яшьлек кызлар гына. Абый, абый, Салават абый диләр, шунсы күңелсез. Ну, Минем өчен татар эстрадасы ул компьютерный уен сымак, һәм аны җиңеп чыгарга мөмкин. Салават абый алдарга бирмәс. Беренче уровеньда син авыл, бу, авыл буйлап җырлап йөрисең. Очко җыясың. Аннары 200 мең очко җыйгач, үзеңә яңа скин сатып аласың, апгрейд. Ул да булса инде алтын барс дип атала. Һәм инде икенче уровеньга күчәсең, Казанга. Казаннан син өченче уровеньга күчәсең. Түлке яңадан син авыл локациясенә эләгәсең, чөнки сиңа районнар буенча концертлар бирергә кирәк. Һәм инде уенның ахырында син чыгасың босска. Иң төп главарь босс синең каршыңа чыга, шундый олы, мощный синтезатор. Бөтен татар эстрадасына җырлар яза торган. Һәм шул синтезаторны сындырып атырга кирәк. Күпме була инде синтезатор җырларга? Хәзер концертлар турында. Беләсезме, ни өчен татар концертлары солянка дип атала? Хәзер аңлатып китәм. Солянка ул ничек ясала? Холодильникны ачасың, бөтен колдык пустыкларны җыясың да, кәстрүлгә салып, кафеда иң кыйбат аш булып сатасың. Хәзер Хәзер составы буенча. Майонез инде ул винарис. Аны гел по вкусу салалар, кемгәдер ул ошый, кемгәдер ошамый. Артур белән Марат ул ике күкәй. Чөнки синең холодильникта башта дүрт күкәй бар иде. Берсен күрше алып китте, ниндидер бәйрәмгә, никах монда туймы, берсен каядыр югалды. Линар Яшин инде ул пешкән суган. Чөнки аны э, күргәч, то ли елыйсы, то ли косасы килә. Оливка инде ул Оливка инде ул Венера Ганиева. Чөнки яшьләргә алар ошамыйлар, ә менә яшьтәге кешеләр аны бик ярата. Нурминский ул менә солянкада әллә нәрсә йөзеп йөри торган нәмәстә. Колбаса. Солянканың иң төп ингредиенты. Сез хәзер нәрсә генә әйтмәсәгез дә инде ул, колбаса, Мунир Рахмаев. Әйе, Мунир Рахмаев Әлмәттә ясалган колбаса. Фирдүс Тимаев ул ит. Чөнки кайбер вакытта солянкага ит тә салалар, Текә кунаклар килгәндә, чөнки чөнки ит белән солянка солидныйрак күренә. Әлбәттә, солянкага кирәк лимон. Ләкин аның яртысы гына кирәк. Шуның өчен лимонны урталай ярабыз. Беренче яртысы аның була Эльмира Нагимова. Аны солянкага салабыз, икенче яртысы аның кирәк түгел. Лавровый лист инде ул Салават абый. Чөнки афишада ул бар, солянканы ашый башлыйсың, ул юк. Әгәр дә син солянкада гөмбә башларын күрәсең икән, шляпәләрен, ул әлбәттә инде Виталий Агапов. Ә беләсезме нигә? Э, солянкада бер кайчанда Элвин Грей катнашмый. Чөнки солянкага баллы әйбер салмыйлар. Онсы нәрсә, э, дуслар, без солянканы яратып ашыйбыз, ә хәзер инде балалы солянка ясый башладылар. Минемчә, инде ул солянка түгел, ә ленди рассольник килеп чыга. Владислав Шунский, рәхмәт һәм спасибо. Дуслар, э, шуның белән стендап хәнә чыгарылышы тәмам. Әлмәт шәһәренә бик зур рәхмәт. Аерым рәхмәт Әлмәт иҗтимагый мәдәни үзәгенә.